Léif Vertrieder, léif Vertriederinne vun der Press, mir soen Iech Merci, dass Der hei sidd. Merci, dass e wichtege Moment, fir eis, dass Der dobäi sidd. Merci, dass Der esou spontan waart, well et war net virauszegesinn an duerfir hu mer missten esou kuerzfristeg déi Invitatioun fir d'Pressekonferenz hei erausschécken. An duerfir ëmsou méi wichteg, dass Der awer konnt zahlreich dobäi sinn. Dir gesitt, dass nach Leit am Sall sëtzen, wat elo net esou üblech ass fir eng Pressekonferenz. An ech bieden do ëm Äert Verständnis. Et ass esou, dass mir um Mëtternuecht aus där Tripartite erausgaange sinn a mir, d'Geschäftsféierung vum OGBL a seng Presidentin, nach net Zäit hate mat eise Leit driwwer ze schwätzen. An ech wollt awer, dass si et mat Iech héieren, wat geschitt ass a wéi et gelaf ass a firwat den OGBL deen Accord do net konnt matdroen. Wéi Der wësst, ass an der Nuet den Accord tripartite fir den OGBL geplatzt. En ass geplatzt, well den OGBL seng Ënnerschrëft net op e Sozialofbau wäert setzen. En ass geplatzt, well mir net konnten an net wäerten d'Salariat zu Lëtzebuerg verkafen. Dat wäert net mam OGBL passéieren. Mir sinn an déi Tripartite eragaangen, fir eppes fir d'Leit ze maachen, fir eppes fir d'Kafkraaft vun de schaffende Leit an hire Familljen hei zu Lëtzebuerg ze maachen. Dir wësst dat, mir hunn dat an der Tripartite vum Dezember gefuerdert. Do hu mer keng Äntwert kritt vun der Regierung. Eis Regierung huet am Dezember 2021, wat nach net laang hier ass, gemengt, d'Kafkraaft vun de Leit hätt keng Problemer, et géif de Leit dobausse gutt goen. Do waren d'Energiepräisser scho massiv um Klammen. Dräi Méint dono, huet d'Situatioun sech dramatesch zougespëtzt a ganz Europa an och d'Repercussioune spiere mer hei am Land. D'Präisser ginn duerch de Plaffong. Mir si mat enger Wunnengskris konfrontéiert, déi keng Grenze kennt. Mir hu finanziell Aboussen a ganz ville Menagë gehat duerch Covid-Kris. D'Leit hu Problemer, d'Enner beieneen ze kréien um Enn vum Mount. De Problem vun der vun der schwindender Kafkraaft betrëfft awer net nëmmen déi niddregst Salariatscouchen an der Gesellschaft. Dee Problem, dee frësst sech mëttlerweil déif an d'Mëttelschicht eran. An den Optrag vum OGBL war et, an déi Tripartite ze goen, fir eppes dodrunner ze verbesseren an net eppes dodrunner ze verschlechteren. Dës Regierung wollt dodrunner eppes verschlechteren. Dës Regierung ass virum Patronat an d'Knéie gaangen an huet aus der Tripartite eng reng Indexdiskussioun gemeet. Dës Regierung ass am Wuertbroch par rapport zu de Gewerkschaften. well se mat de Gewerkschaften en Accord huet, net un d'Indextranchen ze goen. Dës Regierung ass am Wuertbroch par rapport zu deem, wat se am Dezember an der Tripartite gesot huet, wou se gesot huet, Nee, Här Reckinger, dës Regierung geet net un den Index. Dës Regierung huet nach virun dräi Wochen an der Chamber gesot, Dës Regierung geet net un den Index. An dës Regierung ass am Wuertbroch zu senge Wieler a Wielerinnen, well se an hirem Koalitiounsprogramm gesot huet, Dës Regierung geet net un den Index. Deen Accord, dee gëschter um Dësch loung, ass en Accord, deen exklusiv fir d'Betriber gemeet ginn ass. Mir ware bereet, Hëllefe fir d'Betriber matzedroen. Mir sinn eis bewosst, dass et vill Betriber ginn, déi a schwierege Zäite stiechen. Mir sinn eis bewosst, dass et Betriber ginn, déi energivore sinn, déi elo Méikäschten hunn. Mir waren och bereet, all Hëllefe fir déi Betriber matzëënnerstëtzen, matzedroen. Och dat soll den Deel vum Package sinn. Mir hunn eis iwwregens och an der Covid-Kris, wéi Der wësst, ni gewiert dogéint, dass d'Betriber Milliounen a Milliounen un Aide verséiert kritt hunn. Mee mir wieren eis awer, wann en Accord tripartite sollt zu dräi getraff ginn, wou nëmmen ee Gagnant ass, Do kënne mer eis net mat averstanen erklären. Mir ware bereet, Hëllefe fir d'Betriber matzedroen, awer net Hëllefen, déi mat der Géisskan iwwert déi gesamt Ekonomie hei zu Lëtzebuerg gestreet ginn. Net hëllefen, déi dra bestoen, datt mer de Betriber 800 Milliounen Euro schenken, andeems mer se de Leit klauen. 800 Milliounen ass de Käschtepunkt vun enger Indextranche. Mir konnten net matdroen, Dass d'Leit hir eegen Indextranche musse bezuelen, dat ass eng ëmgekéiert Ëmverdeelung. Dat ass eng Ëmverdeelung vun ënnen no uewen. Dir wësst, mir waren diskussiounsbereet. Mir sinn an d'Verhandlungen eragaangen. Mir hu laang verhandelt. Mir hunn déi lescht Deeg quasi non-stop verhandelt. Um Verhandlungsdësch oder a bilaterale Gespréicher oder an Aarbechtsgruppen oder ënnerteneen eis preparéiert an eis Debriefinge gemeet. Mir hunn näischt anescht gemeet. Mir hunn dat Dag an Nuet gemeet, mir hunn dat an der Woch gemeet, mir hunn dat um Weekend gemeet. Et ka keen eis virwerfen, mir hätten net verhandelt. Mir wollten e Resultat. Mir wollten e Resultat vun där Tripartite, wat deenen dräi Acteure vun enger Tripartite Rechnung dréit. A wann ee weess, dass dräi Leit un engem Dësch sëtzen a musse matenee schwätzen, da weess een och, dass musse Kompromisser gemeet ginn. A mir hunn zu kengem Moment gesot, 100 Prozent vun eise Fuerderunge mussen erfëllt ginn. Mir ware bereet, Kompromisser anzegoen, an och dat hutt Der matkritt. Mir waren diskussiounsbereet bis zu deem Punkt, dass mer eis rout Linn iwwerschratt hunn. An dat war e grouse Schratt, e schwéiere Schratt, deen den OGBL virun enger Woch huet misse goen. Dir hutt dat matkritt, mir haten een Optrag, keng Indexmanipulatioune matzedroen. Mir ware bereet, eng Konzessioun op der Indexfro ze maachen. Mir ware bereet, iwwert eng Report vun der Tranche, déi potentiell am August dëst Joer soll erfalen, ze diskutéieren. An dat war déi gréisste Konzessioun, déi mir konnte maachen an där Tripartite. Et ass Iech bewosst, wat dat bedeit fir den OGBL. Well den Index ass a bleift eis rout Linn. A mir ware bereet, déi dote Konzessioun ze maachen. Mee déi kënne mer natierlech nëmme maachen, wann et dofir Konterpartie ginn. Déi sinn et awer net ginn. well et vun Ufank un ganz kloer war, dass dës Tripartite sech just ëm den Index dréint. Et war vun Ufank un eng Indextripartite. Mir hunn also zënter der éischter Stonn an där Tripartite just nëmmen nach driwwer geschwat, wat d'Regierung misst maachen, fir dem Patronat seng Fuerderung un den Index ze goen, vun eis akzeptabel, akzeptéiert ze kréien, mir déi elo solle virgeworf kréien d'Tripartite op d'Spill ze setzen, dat ass sou wichteg Kriseninstrument, sti virun enger anerer Säit,

dass mir och Fuerderungen op den Dësch geluet hunn. Mir hunn an der alleréischter Reunioun Fuerderungen op den Dësch geluet. Déi dräi Gewerkschaften hunn déi Fuerderunge bis zum Schluss zesumme gedroen. Mir hu Fuerderungen op den Dësch geluet, déi näischt mat der Indextranche ze dinn hunn, Fuerderungen, déi sollen d'Leit ënnerstëtzen, d'Kafkraaft vun de Leit ënnerstëtzen. déi d'Sozialpolitik zu Lëtzebuerg sollen anescht gestalten. An eng vun de Fuerderunge war déi vun der Adaptatioun vum Steierbarème un d'Inflatioun. Dat ass eng Fuerderung vum OGBL de longue date. Dat ass eng wichteg Fuerderung. Dat ass eng Fuerderung, déi steet an déi bleift stoen. Déi Fuerderung ass vun der Regierungssäit direkt vum Dësch geworf ginn. An da kréie mer gesot, eis Fuerderunge waren ze deier. Ma wann eng Adaptatioun vum Steierbarème un d'Inflatioun ze deier ass, dann ass dat, well d'Leit all déi Sue während deene Jore bezuelt hunn, dann ass dat, well d'Regierung och hei erëm eng Kéier an engem Wuertbroch steet, wou se gesot huet, si maache keng Steiererhéijung. Dach, si maache Steiererhéijung, all Kéiers wou si de Barème, de Steierbarème net un d'Inflatioun upassen. Déi Fuerderung ass direkt verworf ginn, andeems gesot ginn ass, vill ze deier, ze deier, well d'Steierbezueler et bezuelen. Trotzdem keng Zuelen iwwert d'Lounsteier am Joer 2022 erakritt, keng Transparenz op de Chifferen, net gesot kritt, wéi eis Lounsteier da geklommen ass. Déi Diskussioun si se net agaangen. Aner Diskussioune si se och net agaangen. Mir hunn gefuerdert, dass eppes op den Energiepräisser muss passéieren. Mir hu gefuerdert, datt op der TVA oder den Accisen vun Energiepräisser muss gehandelt ginn. Ass och net passéiert. Mir hunn herno e Pak op den Dësch geluet gi kritt, dee just war fir d'Indexmanipulatioun duerchzekréien, wou keng Konterpartie komm sinn. All déi Mesuren, déi nieft dem Index um Dësch leien, Sinn eng Drëps op de waarme Steen. Et si Mesuren, déi zum Deels schonn decidéiert waren. War schonn an engem Projet de loi vun der Regierung virun der Tripartite, d'Erhéijung. D'Primm Haus. War schonn an engem Projet de loi virun der Tripartite. Déi 7,5 Cent ass eng minimal Léisung fir d'Leit, déi net déi déifgräifend Effekter huet fir d'Kafkraaft vun de Leit a fir d'Inflatioun ze bremsen. Et ass also just nach ëm dee Kompensatiounsmechanismus gaangen. An do wëll ech net laang drop agoen. Well wat misst geschéien, fir datt eng Indextranche kéint reportéiert ginn? Wann eng Regierung versprécht, datt dat dann iwwerkompenséiert gëtt, da bedeit dat fir eis, datt d'Leit méi misste kréien, wéi dat wat se verléieren duerch dee Report vun der Tranche. Si kréien awer manner An deem Pak, wou um Dësch läit, wéi dat, wat se verléieren mat der Tranche. Duerfir war dat fir eis inakzeptabel. An ech wëll eng Kéier op déi Ligen agoen, déi elo zirkuléieren zu eiser Positioun. Mir hunn ni gefuerdert, dass eng Kompensatioun bis zu 160.000 Euro misst kommen. Dat stëmmt net. Eis Proposition, déi mer gëschter gemeet hunn, war net zwou Milliarden Euro deier. Dat stëmmt net. Eis Proposition, an dat huet de Premierminister eis gesot, huet 900 Milliounen Euro kascht. Ech erënneren drun, dass de Premier seet, hire Pak kascht 830 Milliounen Euro. Also esou wäit si mer deem net méi aus de Féiss. Dat stëmmt net. A wann ee seet, eis Mesurë wären net selektiv cibléiert gewiescht, dann ass dat jo wuel de Comble vun der Frechheet. Déi aner Säit, déi einfach flächendeckend, Fred, Looss mech eng Indextranche net ausbezuelen, wat wierklech de Contraire vun enger selektiv cibléierter Mesure ass fir d'Entreprisen. Werft eis vir, datt mer net selektiv cibléiert wieren. Mir hunn an der Tripartite proposéiert, datt d'Entreprisen dann och sollen a Quintillen opgedeelt ginn, datt mer d'Entreprisen am Quintil I sollen entlaaschten, am Quintil ii vläit nach, An dräi, dat geet awer scho gutt, dass mer solle kucken, wéi eng Entreprisë maachen da Margen, wéi eng Entreprisë maachen da nach Beneficer a déck Resultater. Mussen déi gehollef kréien? Ginn déi futti wéinst enger zousätzlecher Indextranche? An dass mer solle kucken, wat sinn da vläicht déi kleng Betriber, déi Problemer kréien? Wat sinn dann och vläicht déi Produktiounsbetriber, déi Problemer kréien, well se Energiekäschten hunn, déi duerch de Plafong ginn? An deenen hëllefe mer dann. Déi Propos ass net zréckbehale ginn. Ech mengen, ech hunn Iech et kloer gesot, Et ass eng reng Volontéit vum Patronat gewiescht, déi Indexdiskussioun ze féieren, an d'Regierung huet déi voll matgedroen, huet d'Spill vum Patronat matgedroen, fir aus där Tripartite eng Indextripartite ze maachen. An dat konnte mer net akzeptéieren. An ech wëll och nach eng Kéier drop agoen, dass mir d'lescht Woch e Mëttwoch, wou mer aus der Reunioun vun der Tripartite erauskomm sinn, keen Accord haten. Ech hunn dat versicht op där Pressekonferenz ze soen, déi och schonn inszenéiert ginn ass vun eiser Regierung no enger Reunioun a lafende Verhandlungen, wou mer eragedréckt gi sinn an eng Stellung hu missten huelen, an hunn dat zënterhier ëmmer erëm erkläert, dass mir nach keen Accord haten. Et loung keen Accord um Dësch. Mir waren an Diskussiounen. An dat weist jo och, dass mir diskussiounsbereet waren. An et weist och, dass mir bereet waren, eis rout Linn ze iwwerschreiden. An et weist, dass mir gesot hunn, Jo, mir kënnen iwwer d'Tranche vun August schwätzen, mee wat kënnt als Konterpartie? An dat loung e Mëttwoch net um Dësch. Well wann dat e Mëttwoch um Dësch geleeën hätt, da wär et e Mëttwoch geplatzt. Mir hunn e Mëttwoch gesot kritt, da maache mer dat elo mol an technesche Reuniounen an da kucke mer, wat d'Konterpartie sinn. An déi hu mer gemeet, déi Reuniounen, bis zu gëschter Owend spéit Stonn a gëschter de ganzen Dag, dat wësst Der. An do hu mer gesi wat um Dësch läit. An dat war lächerlech geréng. D'Leit si perdant dobäi. An dat konnte mer net akzeptéieren. A mir hu Konterpropositione gemeet. E puermol hu mer Konterpropositione gemeet. An déi Konterpropositione si verworf ginn a sinn net eescht geholl ginn. An ech soen Iech, dass d'Regierung eis versicht huet, dräimol eng Proposition ze maachen, wou dräimol plus ou moins dat selwecht kascht huet, just anescht verdeelt war, anescht artikuléiert, Fuerderungen oder Visionen, déi genau dat selwecht bedeiten. Just déi schlëmmste Versioun, wou se eis proposéiert hunn, déi jo elo hoffentlech net déi ass, déi haut zeréckbehale gëtt, mee ech soen Iech dat awer, falls dat net déi ass, déi zeréckbehale ginn ass, déi schlëmmste Proposition, déi se eis gemeet hunn, ass, dass se wéilten d'Indextranche kompenséieren an de Kafkraaftverloscht vun de Leit duerch e Chèque énergie, deen nëmme fir d'Résidenten zu Lëtzebuerg gëllt. Stellt Iech dat vir! Eis Regierung, weem gëtt se do gär e Chèque énergie? Ech brauch dat net ze verdéiwen, mee weem gëtt se de Chèque énergie net? Der Hallschent vun der Main-d'oeuvre vu Lëtzebuerg, op déi mer ugewise waren a Covid-Zäite wéi nach ni. déi eis blankt Iwwerliewen erméiglecht hunn an dësen Zäiten, déi sollte keng Kompenséierung fir d'Indextranche kréien. Déi Proposition do vun der Regierung, vun deene Schecken, déi loung gëschter Mëtte géint eng Auer um Dësch. Net dass Der mengt, dat do war vläicht d'lescht Woch an do si se scho laang fort. Dat war gëschter Mëtten um eng Auer. Mir hunn déi Proposition direkt unanime zu dräi Gewerkschafte verworf. A gesot, Kommt zréck mat eppes Valabeles! A mir hunn eng Konterpropositioun gemaach, déi ass net ugeholl ginn. A si sinn zréckkomm mat enger neier Form vu Steierkredit, déi dann d'selwecht an der Héicht war, awer dës Kéier dann net exklusiv fir d'Résidenten. Wann ech soen d'selwecht an der Héicht, verstitt mech richteg, am Montant vun der Gesamtenveloppe wou dat doten ausmécht, net an der Héicht vun deem wat den Eenzelne kritt. Well da wa mer nëmmen d'Mesure fir de Résident geholl hätt, dann hätt de Résident méi kritt wéi wa mer d'Mesure fir d'Frontalieren an d'Résidenten geholl hunn. Gesitt Der wat hei fir e Spill gespillt ginn ass? D'Salariat zu Lëtzebuerg sollt gespléckt ginn. Zwësche Résidents a Frontaliers, zwëschen kleng a mëttler Verdénger, a wann se ëmmer soen, mir wëllen näischt fir déi Déck maachen, fir déi mat de ganz héije Paien, da muss mer wëssen, dass fir si ganz héich Paie relativ fréi uginn. Dass deen éischten, deen e Verloscht mécht mat hirer Proposition, ass knapps iwwert dem Mindestloun, e Verloscht wuel verstane par rapport zu deem, wat d'Indextranche während deene Méint wäert gewiescht wär. Mir konnten dat doten net mat droen. Déi Héicht vun der Kompensatioun ass bei wäitem net duergaangen, fir eleng den Indexreport ze kompenséieren. All eis aner Fuerderunge sinn absolut net consideréiert ginn. Mir si mat engem Pak ofgespeist ginn, wou Klengegkeeten dra sinn, déi zum Deel souwisou scho beschloss waren, zum Deel mol net vun eis gefuerdert waren an zum aneren Deel esou marginal sinn, dass se wierklech just nach e puer Leit betreffen. Aus deenen zwee Grënn konnte mer den Accord net matdroen. A mir hunn en drëtte Grond. Firwat mer den Accord net kannte matdroen. An dat ass, well den OGBL a senger rouder Linn, déi Konzentioun gemaat huet op der, op der Augusttranche, awer gesot huet, Mir maache keng Konzessiounen op den Tranchen dono. Mir stinn net am Wuertbroch. zu de schaffende Leit an hire Famillen. Mir ginn net hin an hypothekéieren zukünfteg eventuell Indextranchen an enger Situatioun, wou mer emol net wëssen, wat moar ass, an enger Situatioun, wou d'Volatilitéit vun den Energiepräisser alldeeglech ass, an enger Situatioun, wou mer emol net wëssen, wéi d'Issue vun deem grausamen, onnéidege Krich do ass. An enger Situatioun, wou mer an engem Pic vun enger Krisesituatioun sinn, gi mir net hin a maachen en Accord, deen déi nächst Regierung mat befaasst, deen iwwer Jore soll goen, op Wonsch vun der UEL am léifste bis d'Joer 2026, op Propositioun vun der Regierung bis an d'Joer 2024. Dat ka kee vun eis verlaangen. dass mir an deem aktuelle Kontext, wou esou grouss Onsécherheete sinn, Onsécherheete bei de Leit, Onsécherheeten an der Ekonomie, en Accord aginn, dee bis an d'Joer 2024 geet. Mir maache keng Konzessioun op zukünftegen Indextranchen, wou mer emol nach net wëssen, ob se erfalen. wou laut Statec Previsiounen haut d'nächst Joer eng Inflatioun vun 1,4 Prozent virgesinn ass, wou laut Statec Previsiounen haut guer keng Indextranchë sollen erfalen d'nächst Joer, géife mir elo higoen an an en Accord schreiwen, dass falls iergendswann erëm eng Indextranche erfält, dierft déi net méi séier wéi 12 Méint op déi op déi viregt falen? Nee, dat maache mir net mat. An do hate mär en unanimt Mandat vun eisem nationale Virstand, an dat wësst Der, dass mir net un déi Indextranche do ginn. A finalement huet des Regierung gewisen, dass se och den Accord hypothéquéiert, well se net an hirem Wahljoer 2023 an eng Tripartite wëll. Well se net an hirem Wahljoer 2023 eng Indexdiskussioun wëll. Well dat hu mir proposéiert an den Accord dranzeschreiwen. Wann et schlecht geet a wann weider Indextranchë sollen hefteg openee falen, da wiere mir bereet, erëm ënner Sozialpartner an der Tripartite mat der Regierung zesummenzekommen an ze kucken, wat mer musse man. Dat wollten se net. Si wollte keng Tripartite am Waljoer. Duerfir ficeléieren se gär en Accord, wou se an dréchenen Dicher sinn an Indexmanipulatiounen maachen bis 2024, ouni Konterpartie fir d'Leit a mat engem Kompensatiounsmechanismus, deen ënnert deem läit, wat d'Leit verléieren. Eng Tripartite? déi an eisen Aen e Verloscht fir déi schaffend Leit an hir Famillen ass. An aus all dëse Grënn konnte mer den Accord net mat ënnerschreiwen. Et gëtt ganz vill nach dozou ze soen, mee ech si lo schonn ze laang am Gaang. An ech soen Iech emol Merci fir d'Gedold an natierlech sti mer zur Verfügung fir Är Froen.

Kolleginnen a Kollegen, Frënn, léif Frënn, ech soen Iech e ganz, ganz grouse Merci. Ouni d'Kraaft vun dësem OGBL hätte mer dat do net fäerdeg bruet. An deen OGBL, wéi en haut steet, ass staark. An deen OGBL wäert staark sinn. An deen OGBL wäert dat beweisen an deenen nächsten Zäiten. Voilà, léif Vertrieder vun der Press, elo gesitt Der, wéi dat ass, wann duerch e bel Liste mat am Sall sëtzen. Ech soen Iech nach eng Kéier Merci awer fir Äert Verständnis dofir. An dann ass et awer esouwäit.